Bu süýjüleňňiz täze geldimi? Hawa, sen olaryň mahalyny mamap dur.
Salam. Dogan, bilýän karzymam köp bolýan, ýene birki sany zat ýazyraýjakdym. Wah, men bererin-ä welin, öň karzyňzam az däl. Bilýän, ýöne çagalar üçin birki sany zat alaýjakdym, köp däl. Bolýa, alyň, alyň, soňda özüňiz kösenmeseňiz bolýa. Men onda iki sanjak paket alaýyn, iki sanjak. Kömegiňiz üçin sag boluň, tiz wagtdan ödärin. Sag boluň. Ine şular hasaplap bereýin.
Dokan etmem. Ýaňky gelni tanaýaňyzmy siz? Hawa, şu garşymyzdaky köçede ýaşaýar. Pahyrjyk, iki çagasy bilen gyz galaýdy. Bizem-ä elimizden geldigiçe kömek edýäs welin. Düşündim.
Mümkin bolsa şoň bergisini hasaplap beräýiň. Ne dogan?
Ine, alyň. Bu pul berginiň üstüne siziň hasabyňyzy goşsaňyz has köp bolýar. Galanyny-da indiki gezek gelende gerekli zadyny alaýsyn. Sag boluň. Durmuşda her bir edilýän ýagşylyk özümize on esse bolup gaýdyp gelýändir. Keýwany, bärdem-aý sen. Ine şulary hanylotka ber. Ýar gije susan wagtyk içmäni gowy bolar. Goýjak däl.
Näme üçin gowçylykmy?
Agşam getiren kuznikam birjiginem iýip bilmedim. Jigiňem, çagalaram hemmesi gutarypdyr. Suw goýsaň, bunam hiç gutararlydy. Bolýa.
Içse içer-da. Jigilerimiz-de ýene gitip ýetiren nädem, ho. Saňa haçandan bäri aýtjak bolup ýördüm. Jigiň özüne jaý alyp, özem öýden çyk gitsin. Ogluňa alyp beren tigiriňem jigiň çagalary ikä bölüp goýupdyr. Dogry aýtýaň keýwany.
Eger biz öýden gitsek, Çagalaram mekdepden başga mekdebe çykmaly bolýar. Şoň üçin men şu gün jigim bilen gürleşjek.
Öýi haladyňyzmy agam? Öýüňizi-ä haladym welin azajyk oňşup bilmersiňizmi? Men şu wagt size iň amatly öýleriň birini görkezdim. Agam seret! Ýeke özüň girjek bolsaň üç müň manat bolýar. Maşgalaň bilen girjek bolsaň bäş müň manatdan çykýar. Iki aýyň puluny öňünden tölemelidir ýöne.
Bir aýyň puluny öňünden töläp bolanokmy? Iki aýyňkyny hökman tölemelimi? Aý agam öýüň eýeleri iki aýyňkyny tölemeseň alanoklar. Aý bolýa dost. Bolmasa jaňlaşaýasda. Bolýa agam.
A, geldiňmi? Hawa, geldim. Sen bilen gürleşmeli zatlammyň? E, meňem siz bilen gepleşmeli gürrüňim bar. Agşam gelnejem bilen gepleşen hemme zatlaryňyzy eşitdim. Arkaýyn bol, gitjek iki gün ýöne wagt ber maňa-la. Mendenem çagalamdanam dynarsyň nesip bolsa. Düşünmedim.
Sen haçandan bäri agyň bilen şeýle gürleşýän bolduň? Dogry-da, aýalyň bilen biz sygdyrman ýörsüňiz. Hany, geç otur hany.
Ine oturdym. Näme diýjek? Sen aýalynyň gepine gidip, näme süýtdeşjagyndan geçeris öýdýäňmi? Samsyk däl-ä men, jigim. Men şäherde okap ören wagtym, kakam-a, özüň, deriniňi işläp, soňam bolsa, obada pagtygy, pagtaň pulynam toplap, kakama getirip, Agamjan okasyn, adam bolsun diýip, men o zatlary ýatdan çykaramok entek, jigim. Özüm kuçda galsam, jigilerimi ýolda goýýan erkek däl men. Sen pikir edip, Aşgabadyň şäheriň merkezinden dört komnatly saňa jaý aldym. Isleseň, bul öýde gal, islemeseň, ine açar. Agam,
men ýalňyşrak pikir edipdirin. Size-de azajyk gatyrak gürledim. Meni bagyşlaň. Bul öý kakamdan miras galan. Bul öý size gelşi, men öýden çykyp gidäýem. Sag boluň köp köp agamjan.
Üýş alýan çüýşe. Üýş alýan çüýşe. Çüýş alýan çüýşe. Öý, boş çüýşäni siz gygyryp bara. A betde şeýdip gygyryp ýörseňiz, şu dolyny alsaň nädip gygyrsaň belli däl sen. Obany goçurarsyň sen. Görşüňiz. Be.
Emin. Eşek näçe ýaşaýar garaý? Nä ýaramajak bolýaň kakasy.
Eýtik kim agasyk duraly. Näme bolýar eý.
Eý şu aýagym agyrjak bolýaly eýdikki jan eý. Eý potdyşan senem bary gaty görme bolyn potdyş garrapsyňla ýaman.
O nähili garrapdyr now. How indam janyňda abat ýeriň galmady how. Eý jigim men garran bolsam ba iki aýagym bile agyrardy men diňe sag aýagym agyrýa. Sag aýagyň näçinji ýyl? Eý, seň berýän soragyň näleý? Hä? Meň özüm ýetmiş sekizinji ýylda. Boldy.
Sag aýak ýetmiş sekize gelen bolsa-a, aňyrky segsen sekize gelendir, on ýyl soň agrar ol. Eý, adamyň bir aýagy öň, birem soň gelmez-ä, how! Eý, pyzmyk!
Hä? Sen şu göwräňden habaryň barmy?

Maşyn satýaňmy agam? Hä? Maşyn satýaňmy?
Ýok, traktor satýan size. Bölüp otyrdyňa maşynyň ýanynda dur, maşyn sataryn a o. Düşünmediň, men maşyn alman geldim agam. Maşyn aljak boldum. Waý, ine gülýär maşyn, satlyk şu. Şeýlemi? Bahada ýok üýtgeşik o. Degim zat ýokdur agam? Degim ýok, bir krroz çalşyrylan. Hawa, bir bu irki krroz çalşyrylan.

Sag bol maşyn janym arza bol. Ikinji maşynam satyp boldy. Öňem gülýär özüň aý nädip boldy hada. Salam waleýkim aga. He waleýkim esselam. Gel dos maşyn gerek. Ine maňa bir maşyna gerekka köpüräk maşyn gerek tutuş şu stoýankaň içinde duranlary alsam diýýän. Ýo stoýankada indi maşyn galmady seni garawuly satyn alaýmasaň. Utanaňokma agam. Utanaňokma onuň sen ýag iýen ekena ho. Sen ynsap bir barmy sende? Bar ynsap. Gohuň näme jigim sesiňi çykaramok. Gohuň näme? A bolman näme dört müň manada saňa gowurda iýen berer öýtýäňmi? Bir ynsabyň bolsa git şu taýdan. Utanok agam utan.
Sen utan men utanyp otyryn juwadyna. Gerekma sen. Ýok ýok sen ýör. Alaý agam.
Ýaňky bulaşdyrypda ýogsa mundan sokýarmy içi pis ekeni. Bäý bäý.

Maşyn satýanam men. Maşyn satýan. Ine gülýän maşyn.
Tüweleme. Özüm getirip satýanok.
Näçe diýýäň muny? Aý ylalaşarka gaýnym edil pylança diýip durmaryn aý. Aý giýewdir. Tüweleme tüweleme. Onda men maşyny alaýyn. Al.
Sag bol. Nesip etsin. Alo. Alo Körekeý. Haw daýy. Haw daýym diýen bolýaň-aý.
Näme boldy?
Meni sokmaňda başga adam sakladyňmy? Näme boldy?
Aý, näme bolup öýdýäň?
E, sen menden gaýdan maşynyň bar-a? Hawa. Äý, ustup bol bar-ow! Haw, menden başga sokmana adam tapmadyňmy? Ýüregiňe düşdüň-eý, sesimi çykarmadym welin. Näme-ow? Sen gyzyňy sokaňda men gürlemedima?

Äý oglanlar, hany erkek bolup bu gün guw edip oturaýyň-la.
Sen mundan beter näl oturmalykaara?
Ow, geliň. Nirä? Ine, Krosatka. Perhadyň heleýaly owadan jogaljak bolsaň, Plaşatkada ýüz, bar, trnowka! Kakasy, Men owadanam geýindim-ä, kafe alyp gaýdýansyň öýdüp. Sen bu leşiň bilen bar, naharhana äkitmeli, stolowaýa äkitmeli. Dawaý, alga!

Iliňkini görýäňde bara özüňkini mes krupkadan geçiräýesiň gelýär eý gowja zat eken eý Alýo nirde ýa. Bärde kakasy näme diýdiň gaýtala. Eý heleý senmaý buly. Nätdi kakasy. Eý bu zat eý özüňki däl ýaly eý. Owadan bolupdyrmy, kaka sen? Eý, Janşka bolsunlar-a! Nirde oňartdyň? Aýjeren oňaryp berdi. Aýjeren bezedi meni. Nirde? Aýjeren. Ýene gaýtalan? Aýjeren. Şu Aýjeren, seň sesiňem birazjyk inçelden bolsa, hasam gowy boljakdy-da. Ýene bir zat bar, Nezizim. Meni diňle. Şu wagta çenli bir hojalykda it-pişik bolup ýaşadyk gerek. Ýör, çagalaram öýde ýok.

Içiň gysyp tik tok görýäň ejelerine gelin gitse. Joraplaryň ýokdur taý. Fuh ne içýäň çaý. Özüň ýygnap ýörsüň jaý ejelerine gelin gitse. Aglasalar çirkin sessiz ele alyp pamper leksi. Balalaram görýäň reski ejelerine gelin gitse. Öz özüňden düşüp oda eşik geoýaň libi soda. Nastreniň pol nolu ejelere gelin gitsin. Barmy daryň şampun sabyn näme ýalňyş düşünýärsiň. Ýürek gyzýa ýuwunýarsyň ejelerine gelniň gitsin. Ýekeligi Alla söýer. Ýatyp ýatyp içiň köýer. Onsoň halyň kimler duýar ejelerine gelniň gitse.
Men geldim.

Täze kowşalyň bilen habar barmy Zat? Beh, täzemi?
Ýagşyly ýatlamak däbin. Bol-bol niç atjaň kowşum, içinden kän aýakgabyň sen saýlap, seçen kowşum, kowşum.
Orazjan, tüweleme ine, Saýat etrabyndan doganjygym Oraz. Tüweleme Hoca halypa görer baha Ömrüň bolsun oglum. Sag bol.
Minnetdar. Janyň sag bolsun. Toýdan olsun. Nesip bolsa diňe toýda duruşmak Allahym nesip etsin. Bir muşdaklary aýdaý bir zatlar. Muşdaklarda näme?
Allajan her biriň öňüzde diňe toý bolsun. Asmanymyzam asuda, ýurdumyz parahat, şu gahryman Arkadagly ýurtda, Arkadagly Serdarymyzyň ýurdunda şu diňe Allahym her bir günüňiz toý diýip gadam basmagy Allahym nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Minnetdar. Spasiba.